Әлхәмдулиллә, Аллаһ Субхану тәгалә шушы дөньялыкларга безне юктан бар кылды һәм дә инде безгә күп кенә нигъмәтләрен бирде. Шушы нигъмәтләр арасында Аллаһ Субхану тәгалә безгә шушы яшәү нигъмәтен, акыл нигъмәтен, уй, фикер нигъмәтен бирде һәм инде бу адәм балаларын башка бер мәхлуклардан, әй хайваннардан һәм башка бер затлардан инде безләрне аерып торадыр. Һәм инде Аллаһ Субхаһу Тәгалә шушы нигъмәтләрне безгә бирде һәм шушы нигъмәтләрне дөрес, яхшы һәм инде хәерле юлда кулланганда, ул безгә дөньялыгыбыз өчен дә, ягъни дөньялыкта хәерле, матур, бәхетле тормыш алып бару өчен дә кирәкле. Һәм инде шушы Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрне дөрес итеп, хәерле итеп, Аллаһ Тәгалә кушканча куллансак, Инде без шушы Аллаһның мәңгелек тормышы ахирәттә дә инде бәхетле булачакбыз. Һәм инде Аллаһ Субхаһу Тәгалә шушы динен безгә биреп, шушы үзенең биргән нигъмәтләрен дөрес итеп кабул итеп, аны дөрес итеп куллануны да өйрәтте. Һәм инде шушы урында әйтеп китәргә кирәк, кешенең уй, фикер, менә ният дигән сорауларга тукталып китүне. Ягъни, гади генә карасак, һәрбер адәм баласы уйлана, фикерләнә, ният кыла, һәрбер эшне карый, аның файдасын, файдалы, файдалымы, файдалы түгелме икәнен карый. Әйе, шушы уйлаган, фикерләгән фикеренең, әйе, шушы дөньялыкта ул аңа нинди файда китерә, ул аңа хәерлеме, юкмы, ул аны фикерли, уйлыйдыр. Һәм инде мөселман бәндәсе шушы дөньялыкта яшәгәндә, әй уй, фикер, ният дигәндә, аның нияте, әйе, иң беренче чиратта, әйе, шушы дөньялыкта гамәл кылу, гыйбадәт кылу булса, һәм инде аның нияте шулай ук ахирәт белән, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән дә бәйледер. Һәм инде нәрсә соң ул уй, фикер, ният һәм максат дигән сүзләрне без инде күп ишетәбез. Асылда, иң беренче чиратта, адәм баласының күңелендә дип әйтик, шулай бит, нәфсесендә барлыкка килә, башында, акылында барлыкка килә иң беренче чиратта уе, фикере. Ягъни аның нәрсәсе булса, яки нәфсесенә таянып, яки тәненең ихтыяҗын канәгатьләндерү нияте белән, яки дә булмаса үзенең тормышта алып бара торган куйган инде тормышында кирәкле булган ихтыяҗын канәгатьләнү нияте белән, аянең күңелендә уй, фикер ягъни шушындый фикерләр барлыкка килә. Әмма ләкин уй-фикер дәрәҗәсенә килүгә, инде мөселман бәндәсе уйланырга тиеш, әйе, шушы уйлаган фикерем, әйе, шушы уйлаган ният, уйлаган уем, әйе, Аллаһ каршында дөресме? Әйе, Аллаһ Тәгалә каршында бу миңа шушы дөньялыкта да, ахирәттә дә файда китерерме, хәерле булырмы дип, инде мөселман бәндәсе иң беренче чиратта уйларга тиеш. Һәм инде асылда иң беренче, әйе, уй, фикер дәрәҗәсендә инде бәндә үзенең инде алдагы шушы уена, фикеренә таянып, инде алдагы баскыч, ниятләүгә җиткәнче, шушы уен, фикерен инде бер кат иләк аша уздырырга тиештер. Һәм инде монда инде безгә гыйлем дә кирәк. Монда инде кайдадыр киңәш тә кирәк, кайдадыр инде вәгазь-нәсыйхәтебез дә кирәк. Әмма ләкин шушы уй-фикерләребезне инде уй-фикергә килеп җиткәндә үк инде без дөресләргә һәм инде безгә дөньялык өчен файдалымы яки ахирәт өчен файдалымы, без шуларны уйланырга һәм фикерләргә тиешбездер.